Dean Star, il-kelba li fl-aħħar jiem kienet l-aktar annimal popolari f'Malta. Dean Star ukoll. Imma meta nstabet mitfuna ħajja b'ferita kbira frasa. Kif tidher f'dan ir-ritratt? Iva, xi ħadd Art sparala u difina ħajja. Star kien għatfadlila ftit sigħat biss ħajja. L-istorja ta' Star bdiet wara li persuna jew persuni mhux magħrufa marru benajsa sparaw lil Star u wara difnu ħajja. Dan ġanni, uffiċjal mill-Animal Welfare, Ġanni jirrakonta kif flimkien ma' kollega tiegħu kien mar fuq il-post u sabu lil Star midfuna. Għadha qed tieħu n-nifs. U morna limiti ħalfar u aħna u deħlin ġalal għawek bdejna nisimaw il-krib. U bdejna risqila il-krib.
Ġanni u l-kollega tiegħu jibdew ifittxu minn fejn ġej dan il-ħoss. Unduna Kien hemm xi ħaġa taħt injama, kien hemm injama kbira, zokk ta' siġra, u mar biex jollihom, ollihom fil-fatt u mara xejn. Kif niżel l-injama, raġa sama l-krib, raġa olla l-injama u zokk ta' siġra kbir, u rajna geddu mżajr taħt fil-wiċċ tal-ħamrija. U sibna li kienet il-kelba mitfuna.
Iżda għal Ġanni kien xokk kbir hekk kif ra li l-kelba star f'dan l-istat. Il-fatt tiegħi li rajt il-star jien jisu merder għalija kien, eh, bdejn nimmaġina kas taqtil jisu xi bniedem uman hekk bdejn nistħajlu jien.
Minkejja x-xokk li kellhom, Ġanni u sieħbu joħorġu l-isptar mill-ħofra. Kella idea geddu ma' saqja marbutin, kelli daqxej ta' sikkina qtajni jomlu biex kif sta diħon nifsu hekk u kxifni minn ġat toqba.
War operazzjoni li saret l-instar, dawn huma ċomp li nħarġula minn rasa. Kollo star kella 40 ċomba f'rasa. Fl-aħħar jim star ġibdet l-interess minn madwar id-dinja. Fost diversi mezzi tax-xandir internazzjonali li xandru din l-istorja, fosthom CNN, Sky News saħansitra ġew Malta biex jirrapportaw din l-istorja. These animal welfare officers in Malta had been dealing with a separate case of an abandoned dog.
Jenny Sketkouti, koordinatriċi tal-Animal Welfare, qaltilna li l-interess biex star tiġi adottata kien kbir. Saħansitra kien hemm familji mhux Maltin li talbu biex jattottaw lil Star. Kelli madwar 60 domanda għal Star minn Malta, però kelli ħafna wkoll anke għal barra minn xtutna minn jien naf Awstralja, Spanja, Mexico, Brażil, però jien għal dawn in-nies kollha ktibtilhom u fehmthom illi żgur li Star għandha tibqa' Malta u allura rajna li tkun ħaġa fair u ovvja li star tiġi adottata f'pajjiżna ġo Malta. Janice tappella biex dawk li xtaqu jaddottaw lil star issa jaddottaw pet ieħor minn dawk li l-Animal Welfare issib abbandunati. Għall-annimali kollha li sibna aħna l-għammieri kollha ġbarnihom minn sitwazzjonijiet ta' trawma u ta' dwejjaq. Jiġifieri forsi huma ma rnexxilhomx jiksbu din l-attenzjoni kollha li ġabret magħha star. Però ta' min itihom ċans ieħor bħal Star u X'Veru u ntuhom ħajja ġdida ġol ħafna familji Maltin li jħobbu veru l-annimali. Janice tgħid li dan il-każ ħoloq kuxjenza dwar il-moħqrija fuq l-annimali. Star kellha tkun dik il-kelba li ġabet 'il kulħadd fuq l-istess linja kontra l-moħqrija tal-annimali. Aħna klieb oħrajn stressjati nsibu ta' kuljum. Ma jfissirx ovvjament li l-maġġoranza tan-nies jaħqru l-klieb ta' u jaħqru l-annimali. Jiena li jiġri ovvjament li xi ħaġa kera tinstema' aktar. Kienet kellha tkun star ukoll biex taqla' iktar furur u x'veru li tgħid illi isma', il-pieni qegħdin hemm però mhumiex biżżejjed. Jiena dejjem ngħid li nippreferi nuża l-edukazzjoni u ngħallem it-tfal. Però sfortunatament ma nistgħux nilħqu 'l kulħadd b'dan il-mod. Jiġifieri, eħe, fejn ma tasalx l-edukazzjoni sfortunatament, jaslu l-pieni għoxbin.
Waqt li Star tkompli tirkupra fiċ-ċentru ta' San Franġisk f'Ta' Qali, niltaqgħu ma' Star Life dalwaqt fis-sala ta' Xaraba.